Jixxerrilna bozza fuq it-terminoloġija tar-raħħala Brian Gatt li jinsab in-naħa l-oħra tal-istudio tagħna bit-teżi quddiemu. Nilqgħek magħna. Kif inti? Mhux ħażin, mhux ħażin. Nieħu pjaċir li għandi lil xi ħadd li għandek bl-Ingliż ħa nitfaħħilek avolja studjajt il-Malti, the best of both worlds. Għaliex għandek dak ta' fuq il-bank tal-iskola u għandek ukoll ix-xogħol kollu tal-it u tal-moħħ illi jitlob fil- fid-dinja tal-bidwi. iben bidwi u ddeċidejt illi tibqa' għaddej u mbagħad em, tagħmel studju dwar xiex eżatt. Nikkoreġirik ftit fuq il-fatt ta' bidwi għax iktar għandix naqsam ma' ma' raħala. Milli bi- milli biedja. Missieri, Kemm il-nanni ta' ġewx naħat, rabbu l-annimali, allora dawk iktar jiġu jaqgħu mat-terminu raħħal. Ekku. Għax rabbu l-annimali.
Eżatt, l-annimali. fil- U n-nanni tiegħi kombinazzjoni t-tnejn ġej mill-produzzjoni tal-ħalib. Ah, ok.
Mela allura baqar mosu naċ l-iktar li rajt. Baqar l-iktar.
L-iktar.
Ma t-sijiet tiegħi għandhom min-naċ, ġifieri. Ma fortunatament jiena nista' ngħid l-ewwel qabel kollox tipo nixtaqt nispjega li mhux ma mhix ħaġa speċjali. Hmm. Li tigradu mhix ħaġa speċjali. Naqbel miegħek.
Ara kemm naraw studenti li qed komplu jiżdiedu li jirnexxhom jiggradwaw. Il-punt hu li inti hemm mod u mod, jiena niftakarni ma tantx irid immur lura fl-2016 gradwajt. Arani l-lesti mill-lectures, mhm. jekk bil-Malti mhux jekk nirnexxi nisgiċċa xi ftit qabel mhm. biex nitfa' l-basket fil-karozza u ħin niġri għara t-set. Bla dubju. Speċjalment bħalissa aħna jkunu ħlieb tagħna. Eżatt. Il-baħar jinħalbu kull tnax-il siegħa bejn wieħed u ieħor, mhm. u naħlbu fis-satejn ta' wafsinhar u fis-siegħa ta' bil-lejl. Interessanti imma li u allura għaxxena fuq in-noti kelli bidwi. Għajn tilqom il-punt bejn id-differenza bidwi u raħħal. Għaliex għal ħafna nies il-kelma bidwi jgħidu għal kollox. U żgur jiena mhux l-ewwel darba li ngħidulhom bil-baqar u jgħidu l-ekar għal bidwi. Eżatt, meta mhux każ. Ir-raħal huwa l-bniedem li iktar għandu x'jaqsam mal-merħla li ma' laħam u produzzjoni ta' ħalib. Il-bidwi jaħdem l-art u jipproduċi l-affarijiet agrikoli, l-ħxejjex u l-frott. Interessanti li ġej ukoll mill-industrija fejn jidħol il-ħalib għaliex aħna u iktar ma jgħaddi żmien qed narah illi qed ikollna nuqqas nixfa ta' kliem illi sa ftit ta' żmien ilu kien jintuża b'mod regolari f'ċertu żoni. Issa mbagħad tgħidli wkoll fuq l-istudju tiegħek. Però sfortunatament bil-riklamar illi jsir, millum pereżempju kollox deri, sejna ngħidu deri. U allura e, ma nafx hekk l-istudju tiegħek fejn flima oqsma iffukajt. Però xi ħaġa li nosserva u li xtaqt li diskuti miegħek huwa biex twasslilna aktar kliem relatat mad-dinja tar-raħħal illi aħna bdejna mmorru wisq fuq kliem illi nisselfuhom mill-Ingliż. Meta fil-verità għandna il-kelmiet tagħna. Meta biss mill-kelma ħalib stess, mhm. forsi ftit jinnotaw li tista' toħroġ ġej mill-ħlib. Ekku.
Inti prodotti li ġejjin mill-ħlib. Mill-ħlib. Għax inti taħleb.
F'ċertu sens li anka jiena stess meta kont qed nagħmel ir-riċerka tiegħi ovvjament tiltaqa' ma' raħħala mhm. li jgħidu lek kliem li qas inti ma tkun smajt. Jiena ta' 23 sena jenni diversi snin ma' missieri. Sewa.
Ngħidu kif inti kellek vantaġġ ukoll għaliex dan huwa kliem ta' kuljum illi inti tgħixu. Prattikament jiena forsi aktar qudiem nitkellmu fuq il-famuż ritratt li mhm. Li għan ġaħa Torina? Li kont ħadd. Jiena dak irnexxa mhux għax ħadd ritrat sabiħ. Dak irnexxa għax min jafni prattikament jiena. Eh, ntellgħuh mill-ewwel mela, la mela ħan nitkellmu fuq. Prattikament jiena tfajtu fuq il-medja soċjali, ġifieri mhm. fuq il-profil tiegħi, ġifieri qed jarah l-ewwel min jafni. Eh, ma xfih dan ir-ritratt? Jiena kont maqsum fit-tnejn.
Jiena tista' tgħid li għalija mhux biss jiena ktibt li miegħu akkumpanjat ma' ritratt ktibt li mhux iċ-ċertifikat dak il-kbir biex niftiehmu li li jagħtuna meta tiggradwa jiddefinixxini, imma dawk il-ħafna esperjenzi li għamilt ma' missieri u ma' ħuti għax fir-razzett għax tista' tgħid mhux biss dak akkademiku, dak li mhm. dak dawk il-ħafna termini li tgħallimna jew il-morfoloġija jew dawk il-ħafna li nitalmu fuq il-bank tal-iskola. Jiena tgħallimt eh, naħseb nimxi naħseb niddubda ċaktarx tgħallimt ir-razzett. Probabbli taf tkun taf taħleb qabel għata kont ta- tgħallim timxi. Missieri kieku jgħidilek bil-qalb kollha jgħidlek jiena kont naħlibhom bil-wif, infatti biex ġiet ċajta jgħidilhom kont ta- ta' kont tifel li kont. Ma nfatam qatt miż-żejża missierek mela. Dejjem baqa' ma' żejża. Infatti jekk jgħidilhom.
Jgħidilhom strix bajt minnhom hija. Hekk. Eh, em- Appuntu, u tista' tgħid dakinhar fi- fil meta konna niftakar fil-ħol, Mhm. għaċ-ċerimonja, Kulħadd għax issa ħajsir il-ħin mhux ħanlaħqu biex imorru l-istudju. Mhm. Jien għedtilhom l-istudju tiegħi għada għax irid nagħmel frat bomba. U tista' tgħid li kollu kollox kelli pjanat moħħi. Ħanaslu għalih lejn l-aħħar ir-ritratt għaliex għandna ħafna ritratti. Għandna eh, ħafna. Għandi iktar fil-ktieb. Mela, għen nibdew ftit ftit. Eh, hawnhekk għandna dan il- Ibda. Biex nispjega aħjar, din xtaqt nispjega fuqha. Ejja. Din ta' hija weġa' raħħala li jgħidu għax ir-raħħala jaħqlu l-annimali għax dawn kollha għall-mewt tismagħhom. Ħafna attivisti tal-annimali sfortunatament ma jifmux. Dik hija gidja, dik omma sfortunatament affarijiet tan-natura mietet mal-wilt u ħadna in charge u tsqejta bil-botil. Sewwa.
Minn hawn u minn hemm tipprova ssib, aħna ngħidulha terminu ieħor, baqra friska, tkun għadha kif xtrat. Ejja.
U ttiha ħalib minn tagħha biex Biex tredda xorta waħda. Prova kemm mhux ħajkun ta' taċċetta ġifieri
il-baqra taċċetta volja li mhijiex. Inti taħilbilha bidejk. Ah. Taħdilha ħalib bidejk. Sewa.
Wan il-gidja hija ferma ferm iżgħar mill. Mhux se tlaħħaq.
Mhux se tlaħħaq.
Allura ma tipprova Daqs li kieku ma tistax tkun fl-istess punt eżatt preċiż, imma tal-inqas li taħleb u t-tija. Ok. U mhux qed ikun dirett, għax inti ġa tlift mis-sħana tiegħu. Bla dubju.
Tipprova s-saħħan il-flixkun mhm. qabel bil-misħun biex kemm jista' jkun iġib qarbu lejn in-natural imma U rnexxielek. U jirnexxielek.
Sewwa. Tlaqna għal eh, ritratti ieħor. Daw kull ritratt fih storja. Daw tista' tgħid ħadd ieħor jieħu selfies ngħidu hekk fejn il-baħar u hekk u aħna jaf inkunu tista' tgħid dak bil-flok ta' ċinki pereżempju ma tiċċej biex konna hemmet nilieċ u aħna bisħana qed tgħix mżiken il-baħar xi jitlu fil-maqjel jibdew jonfħu bisħana. Issa, l-esperjenza li ħafna ħafna nies ma kellhomx jiena ngħid ix-xorti illi jgħixuha meta tidħol ġol-maqjel. Mela, il-baqra għalina qed tiġina naturali, imma għal ħafna nies jgħidlek imma maqjel mhux fejn hemm il-qasqus. Tajjeb, il-baqra toqgħod fil-maqjel. Spjega żgħira ta' malajr, aħna missieri tajjeb li ngħidlu li huwa wieħed mill-antiki jarġa' li Ma ġġornax, għax ma ħass li hemm għalfejn. Il-finanzi jużhom għal affarijiet oħra bħal Malti Network biex ma ntawwalx. Eh, il-maqjel aħna missir juża sistema ta' pipeline, mhm. sistema ta' vakum li tqabbad il-mutuni ma siddar il-baqra. Ejja. Issa dawn forsi. Dawk niġu għalihom iktar tard ejja ejja. U. Enżom u hemmhekk għalissa. U l-maqjel u jitlu kollha mill-maqjel u nejnu jiena. Mhm. Nilqawhom bejn Kelma oħra nilqgħu, isek qed telqaħa titfaħa apposta. Sewa. Huma kull baqra tidħol dejjem posta. Kull baqra jkollha xejn tidħol fil-maqja ħassib il-post tagħha bil-ġwiż tagħha skont il-potenzjal tagħha. Jiġifieri qatt ma ħajkollok baqra illi tiddeċiedi istorġi x'imkien ieħor. Le. Jekk tiddeċiedi li tagħmel hekk, jekk rara ħafna tit- huwa Sinjal tajjeb għalina xi jirnexxilek tinnota li xi ħaġa mhux flokha, pereżempju tkun xi ftit ikkuppata, aħna ngħidu għandna ritratt iktar tard. Eh, tkun xi minn fuq għadha xi ftit l-ikel fuq l-istonku. Allura tgħid din mhux mhux qiegħda sewwa llum. Allura niddirġu aħna ovvjament bejn tnejn, imma kulħadd blikel tiegħu. Jiġifieri l-baqra dejjem issib posta. Tidħol posta u tistimma, tistimma ġieli xi kultant. U laj qabżu l-kju daw xejn. Tistimma ġieli xi kultant ta' annimali li huma jrossu l xulxin biex ma tidħolhomx tiekol fin-nofs. Eħe. U tibbuttom tara d-dassa gadduma u tidħol. Biex tidħol ġo bosta.
Jagħmlu dik il-forsi ġimgħa, mhux iktar minn ġimgħa. Sewwa.
Komplejna ħalli nsegwu pass pass pass. Issa eh, hawnhekk. Daw hekk eh, biex nuża ġiex termini differenti, hawnhekk għandek il-baqra biex ngħidu hekk nużaw irsuplata jew. X'tgħidilha?
Irsuplata.
Irsuplata. Ġej minn irsuplu.
Jew is-sukkata jużaw ukoll.
Ejja. Jew maqsuma bil-ħalib sa terċu.
Mbagħad għandek l-istess baqra, tajjeb forsi jien għalija komuni, imma forsi għandi. Tajjeb illi tagħmel il-naċara. Mbagħad għandek l-istess baqra wara l-ħlib. Ok.
U tinxtorob. Għara tiġi titqaxqax nejdu l-aħna. Titqaxqax.
Titqaxqax maħarib. Did dan il-terminu l-liħor, dak hija l-istess baqra. Eh, Waħda hija kif suppost tkun, bl-istok. Dik li qiegħda fuq in-naħa tal-lemin. Iva. U l-oħra sfortunatament tkun ikun għadra xiftet li kal fuq l-istonku. Eh. eh normalment jew ma tkun xtarret sewwa. Meta tħaddem l-ikel, meta għax hu l-ikel ovvjament huma jaħdmuh. Tajb li nispjegaw il-kelma li għadni kjamet. Kjox boħ, waqafni għaxxina għalina jkunu. Naf, imma minnu biss għanna fejn għamlu program. Xtarret sewa.
Ovvjament. Għajdinna, għax ħafna nies. ħafna nies jisimgħu il-politiku illi jgħidlek, pereżempju, nixtarru dik il-proposta. Jew inkella wieħed l-għallim ħa nixtarru sewda.
Min fejn ġejja l-kelma nixtarru? U jkun qed jgħid li
tara fir-reqqa u terġa' tomoda u terġa' taħsibha. Dak hu r-riżultat jekk ma tixtarx sewwa. Għax jekk inti jekk l-istom kum jaħdimx sewwa u l-kirxa tkun difettuża, Ġieli jista' jagħti l-każ li tidħol darba mhm. ikkuppata. Jew tkun baqra difettuża minnha, jew jaf mhux xi ħaġa li tkun minn tal pereżempju aħna ngħidu baqra tal-ewwel jew baqra tat-tieni skont il-wilt li tkun ġid bih. Mhm. Imma ġieli tista' tiżviluppa la problema għal ġieli jiklu xi ftit aħna jkollna n-najlon ngħidu l-flask Ta' mara tiben ġieli, tiżgiċċalek xi biċċa jew ikun hemm fl-istess fielu li jiġi minn barra. Jiġi minn barra. Li jiġi minn barra. U tiżviluppa problema interna. U allura?
Issib problema biex tixtar. Allora dik il-baqra sfortunatament tispiċċa qas toħbol. Ġifieri l-espressjoni tixtar ġejja mill-baqar. Ara naqra. Aħna mela rina li ċanga biss, anka l-espressjonijiet ukoll. tixtar. Naddu għal oħra, għax ovvjament mhux sabiħ toqgħod tara l-warran. Din oħra eh, aħna nużaw terminu, inti meta tkun maġġel. Mhm. Per eżempju, sib xi wieħed issuq bloxin qudiemek. Mhm. Tgħidlu ċaqlaq, ċaqlaq. Eh. Aħna nużaw it-terminu ċaqlaq meta eh, erħa jew baqra fil-perjodu ta' għax għandek baqra li tkun Taħleb tagħmel issa nispjegalek, tagħmel ċertu żmien taħleb normalment madwar għaxar xhur. Ejja. U mbagħad tiġi biex tagħmel il-perjodu tan-nixfa sidra x'kien, u mbagħad meta terġa' tibda tkabbar is-sider biex ovvjament tiġi għal wilt li jmiss, aħna ngħidu qed iċċaqlaq. Qed iċċaqlaq.
Per eżempju ngħidlu missier qed iċċaqlaq dik naħseb daqq twellet. Eħe.
U ġejja propju minn hemmhekk. Minn hemmhekk. Sewa, is-sintiet li jerħa' U baqra, spjegalna d-differenza bejn erħa u baqra. Erħa hija baqra, baqra biex niftimu hekk ma tkun wildet qatt. Mbagħad ejja nibdew minn hawn. Isa għadha xebba. Ejja nibdew minn hawn oġla oġol. Ekku, ejja nibdew mill-bidunet.
Dawn oħrajn, eh, dawn it-termini, il-famużi termini li. Li kulħadd taħawadhom daw.
Ġennu l-gulat. Għandek l-oġol u l-oġla. Ija. Mbagħad jiġu jibqgħu għax din oħra. Ir-raħħal juża termini differenti minn dawk li nsibu fil-ktieb. Mhm. Eh, Ir-raħal jibqa' juża għoġol u erħa sa erħa jisu qed ngħidu jkollha dawk 18 xahar mhm. biex jew jew differenti. Kull raħal għandu l-opinjoni tiegħu meta jħoss li għandu jagħmel. Kif aħna ngħidu tfajla jisa erħa? U mbagħad għandek aħna nużaw raħal rabbiloġila ta' simna mhm. jew inkella il-famuża huma jużaw barri fil-kodba aħna nużaw oġol tar-rafa. għax jintrefa fuq il-baqra. Biex jammar. Biex jammar. Għax ovvjament proċedura tiegħu li jintrefa. Mhm. Allora aħna nużaw roġol tar-refa mhux barri. Ekko, fil-fatt hawnhekk għandi wieħed jien. Imbagħad tiġi baqra. Eħe. Eh, eh, meta tixtri meta meta ikolla l-ewwel wild dik tibda sejħ baqra. Ġieni nibqgħu nużaw erħata l-ewwel. Kull dak u sabiħ tal-lingwaġġ tar-raħala. Ok. Dar it-tratt li joġobni ħafna għax fih Terminu wisq sabiħ. Hawn hu.
Inti tista' tgħid jew baqra bi tlieta, mhm. l-iktar forsi li tiġi komuni għal bniedem għal persuna komuni, mhm. jew ċertu raħħala jużaw għandha bezzulami. Bezzulami?
Ami.
Għaliex?
Għal-bezzul ma jistax jara, eh. imma bniedem għami sfortunatament ikun difettus ma jistax jara. Ma jistax, ma xejn. U dik bħalma l-bniedem ma jistax jara, dik ma jistax taħleb minnu.
Ikun jew tkun tħassret aħna ngħidu. Ġifieri meta aħna ngħidu kemm jinbeżżul.
Jista' jkun beżżul. Marbuta minn hemmhekk.
Jista' jkun ukoll.
La, la. Is-sebiħ, sfortunatament, ħafna minn daw it-termini qed jintilfu. Ħafna, ekku.
Imma ħafna minna nużaw l-espressjonijiet u ma nafux ir-rabta. Eżempju, jużaw anka beżżu li xoqt taljeħ. Għandek ħafna, eh, ħafna ħafna termini jużaw ir-raħala. Biex nġu biex nikonkludu għaliex hawnhekk skadinna l-ħin, ġifieri sfortunatament. U għadna għażedna xejn. Naf, naf, eh, nixtieq li terġa' tiġi eh, drabi drabi oħrajn. Però kelma partikolari hekk l-iktar li togħġbok fit-terminoloġija tar-raħala? Pereżempju,
jużaw gessgess. Inti meta tieħu l-ħalib, ġejja minn gass. Minn ga-. Gass wieħed.
Ok, gessgess. Gessgess, gass, ħalib.
Aha. Qed tifhem?
Tgħallimna xi ħaġa wkoll. F'idejkom biex jekk tkunu tixtiequ tistaqsu aħna nieħdu pjaċir grazzi wkoll għall-Għaqda Studenti tal-Malti li nkun qed inwasslu xi mistoqsijiet li jkollkom. Ovvjament kif qed taraw Għandna talent biss mhux fil-kant fejn jidħol X Factor imma għandna talent fejn jidħol kollox hawn Malta. Kunu kburin b'dak illi jagħmilkom Maltin u għalhekk aħna nieħdu ħsieb illi nxerrdu il-kelma proprja Maltija illi kif qed wieħed jara dawn it-terminoloġiji li ma jifqux biss mal-bankijiet tal-iskola Imma saħansitra jmorru oltre. Nawguralek ħafna aktar dgeżgiż, ħalli jkollok ħafna aktar flus, aktar suċċessi biex tibqa' għaddej fl-istudji tiegħek u l-istudji tiegħek tgħaddih dal-għerf lil ħaddieħor. Jien narakom minn hawn ftit minuti oħra.